Um, it's the Mental Health Awareness Week. Mae'n wythnos ymwybyddiaeth iechyd meddwl. Mae pawb yn cael ei ffeithio gyda iechyd meddwl mewn rhyw ffordd. Everybody is affected um, with mental health at some stage. Ond thema eleni yw caredigrwydd. So this week's, or uh, this year's theme is kindness. A beth yw fod yn garedig? What is being kind? A sut gallwn ni fod yn garedig? How can we be kind? Wel, i fi, bod yn garedig yw wneud y pethau bychan yna, cefnogi pobl, helpu pobl, a wneud hynny heb feddwl am cael rhywbeth yn ôl.

Making people happy felly. Neu pobl yn hapus. Mae bod yn hapus yn, yn rhan mwyaf pwysig mewn bywyd. Being happy is what's important in life. Rydym bellach wedi creu sianel ym mhob un o'ch teams chi, um, sianel lles. A dyma byddwn ni'n rhannu gwybodaeth, tebyg i fel wythnos hon. Yym, sut falle bo hwn yn lle i chi rhannu negeseuon caredig gyda'ch gilydd? A dwi wedi gweld e um, nifer o weithiau nawr dros yr wythnose fel ni wedi bod yn, gweith, yn, yn gweithio yn, gyda'r system dysgu o bell. gweithio ar Teams. Dwi'n gweld nifer negeseuon wrth eich gilydd yn cefnogi eich gilydd ac yn yn camol eich gilydd am y gwaith rydych yn wneud o fewn yr ysgol, sydd yn arbennig. We have created an additional channel now in each of your team's Um, this is where we'll share information, uh, rhannu gwybodaeth fel yr wythnos hon, ar um, iechyd meddwl. A falle bod hwn y lle i chi rhannu negeseuon caredig, neges, uh, it might be a place to share

O ran, o ran y neges caredigrwydd 'ma, dwi'n mynd nôl i um, y person uh, fydd farw lenni, wei gwir, Caroline Flack, um, person oedd wedi dioddef o uh, salwch meddwl ac yn gweld, uh, ond ddim yn gweld y byd yn lle caredig. A'r neges, neges hwnnw, mewn byd Ble rydych yn medru fod yn unrhyw beth, byddwch yn garedig. Na neges. Mewn byd ble rydych yn medru fod yn unrhyw beth, byddwch yn garedig. In the words of the late Caroline Flack,

Ma hwnna'n rili bwerus. That's so powerful. A fi'n credu bod e'n neges bwysig i ni gofio. Dros yr wythnose dwetha, ni wedi gweld nifer o bethe ble mae pobl yn dangos fod yn garedig. Okay? Over the last few weeks, we've seen so many acts of kindness. Um, Captain Tom, For example, um, mae, mae Capten Tom wedi cerdded cant o weithiau o amgylch ei gartref, neu o amgylch y gerddi yn ei gartref, ac erbyn hyn wedi codi dros 33 miliwn ar gyfer y gwasanaeth e, e, iechyd. Capten Tom has walked hundred times around his garden and in doing so has raised over thirty three million for the NHS. Falle bod chi'n nabod y, y ddau gwrbenheddig arall sydd ar, ar y sleid, sef Gary Neville a Ryan Giggs. Y ddau yn gynchwreiwyr o uh, tîm pildrod um, Manceinion Unedig. a yn ystod y cyfnod hwn maen nhw wedi rhoi eu gwesty, maen nhw'n berchen, ar gyfer gweithwyr yn yr ysbyty, ysbyty lleol fyny. So, you probably know these two gentlemen, uh, Gary Neville and Ryan Giggs, former Manchester United players. They own a

A hefyd, mae 'da ni ein arwres yr orsgol, sef Misus Powell, sy wedi bod yn yn brysur tu hwnt yn creu visors. Yy, mae llun o'i gwisgo un fyna, a um, erbyn hyn mae wedi, mae wedi creu dros 300 o visors ar gyfer y staff, um, boed yn yr ysbytai neu um, mewn cytrefi gofal. Also, our own um, heroine, um, whose act of kindness is to create visors for

yn gweithredoedd o caredigrwydd um, sydd yn amlwg iawn. Ond mae gweithredoedd garedigrwydd yn gallu bod yn rhywbeth bychan hefyd. Cofiwch beth oedd Dewi Sant yn gweud, gwneud y pethau bychan hynny. So these are acts which are um, uh, quite obvious maybe.

yn gweddil nhw, achos yn ystod y cyfnod hwn mae pawb yn gallu fod yn unig falle, ddim yn gweld pobl, a mae'n bwysig bod ni'n cefnogi pawb. So during this period, um, you can show small acts of kindness, helping at home, clearing the dishes, washing the dishes maybe, gweud pethau caredig,

Mae'n digwydd bod yn wythnosau prysur. Heddiw hefyd yw y diwrnod megis heddwch ac ewyllys da yr Urdd. Today is also a peace and goodwill message from the Urdd. Now this has been going on now since 1922 and it's always on the 18th of May. Mae hwn wedi bod yn digwydd ers 1922. 2022, a yn digwydd bob bob blwyddyn ar y deunawfed o Fai. A'r neges yr y heddwch yng Nghwellus Da, maen nhw'n cyd-fynd da'r thema we gwir, yw ystyried y byd ni ynddi o ran y Covid 19, ac ystyried y byd o dyngu cyn hynny a bod y cyfle'n awr i stopio feddwl am y byd i ni ise o'n blaen e. The peace and goodwill message this year is very similar to uh, the week of supporting mental health

byd caredig byddwn ni eisiau. Nawr, os, os chi'n gweld ar y sgrin, mae pawb wedi bod yn dala'r triongl i'r urdd. A ni'n mynd i fod yn gofyn heddiw i chi danfon um, Lluniau o chi'n dal ar un peth yn wahanol manne. Byddwn ni hela'r neges allan i chi heddiw a danfonwch nhw nôl atom. Mae fe'n mor bwysig i ni codi ymwybyddiaeth a cadw gyda'n gilydd. So, if you see the uh, PowerPoint there, uh, you can see a picture of people showing the triangle.

Dwi'n mynd i orffen y gwasanaeth trwy e, Longymerch. Um, rheini oedd yn rhan o'r gyngerdd nos, nos Sadwn. Y gyngerdd wedi digwydd yn sbel fawr iawn, ond oedd hi'n cael ei darlledu ar ysbel o rec dydd nos Sadwn, sef uh, sioe fach fawr oedd wedi digwydd yn Tregaron. Llongyfarchiadau i chi i gyd, oedd yn arbennig i weld pawb yn cymryd rhan fyny.

Mae'n diwedd rhannau'r tymor, felly ar ôl yr wythnos hon, mae gyda ni wythnos o wyliau. After this week, we've got um, a half-term holiday. Um, felly, allai i orffen y gwasanaeth trwy rhannu'r neges cadwch yn ddiogel

Gobeithio wela eich negeseuon chi o Garedigrwydd yn dod trwyddo yn y Teams. Hopefully I'll see your kindness messages coming through on Teams. Da bwch a.